Мин бер яшерен эш белән килдем монда. Артур исемле егет белән хәзер күрешергә тиешбез. Бәреп үтермәсәләр ярыйлар. Бу реаль акчалармы соң? Бу, бу реаль, әйе. Коллекцион татар акчалары бар. Ә бу нинди хатын-кыз сурәтләнгән? Дәрдемә н-н нидер теге. Ә, Кораб шигыренә. Бу нинди ноль рублей дигән? Инде съемканы төгәлләп куйдык дигәндә, Артур бер әйбер чыгара, икенче әйбер чыгара. Алтын Урда чоры тәңкәләрен сугуы хәзерге көндә дә дәвам итә. Ә син каян беләсең Алтын Урда чорында ничек булганын? Монда без күрәбез менә хан һәм ханбикә. Бу андый сирәк күренеш. Синең монда иң кыйммәтле экспонат кайсысы? Бу Алтын Урда тәңкәсе һәм монда фил сурәтләнгән. Алтын Урданың 750 еллыгына багышланган андый шоколад тәңкә. Төркия президенты постына кандидат булган. Шул синең авылдашың инде. Әйе, әйе. Артур бер кызык фикер әйтте, ләкин җавабын әйтмәде. Шүрәле дигән персонаж ул безнең яклардан персонаж түгел, ул ерактан килгән. Алтын Урда чоры песикәләр коллекциясе. Песикәләр? Песикәләр. Кешеләр ни өчен сугышалар? Ну, төрле э, ресурс бүләр өчен, әйме анда шул нефть, газ. Менә бу бөтен музейны оештыруга син Ничә сум акча тоттың микән? Ой, шуның турында ул исемдә килми. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар. Мин сезне сәламлим Казаннан. Мин бер яшерен эш белән килдем монда. Кайдадыр бу тирәдә Казанның клад булырга тиеш. Теге Кабан күле төбендәге кладны инде күптән алганнар, тапканнар диләр, әйме. Ләкин миңа бер серне чиштеләр һәм Акча күп булган җир бар икән. Артур исемле егет белән хәзер күрешергә тиешбез. Хәзер башта карыйк әле. О, менә Артур үзенә килеп чыкты. Артур, сәлам. Кога Казанда кайдадыр бик күп акчалар бар җир бар диләр, әйме? Уңае шулай диләр. Син ул җирне беләсеңме? Беләмен дә. Күрсәтәсеңме? Күрсәтәм. Әйдә. Бу менә шушындый караңгы җирдән үтәбез, әйме без? Әйе. Шул хәзинә саклый торган саморон. Күренеп тора торган җирдә түгел инде, әйме? Бик яхшы саклана торган җир. Ә үзең белән таныштыра тор әле, Артур. Нәрсә белән шөгыльләнәсең? Кем син? Һөнәрең буенча кем? Э, төзелеш өлкәсендә эшлим. Кайсы? Э, төзелеш өлкәсендә. Ә, төзелеш өлкәсендә. Э, биналар проектларын ясыйм. Менә шушы Хәсимезне алып керәсе җирне дә. О. Менә монда инде нидер культура мультур башланды. Яктылыкка чыктык. Безнең монда дуслар тулы бер секретность. Менә без бөтенләй кап-караңгы бүлмәгә килеп кердек. Бәреп үтермәсәләр ярыйлар. О. Менә бит. Шуша бу инде Татар акчасы музее, дуслар. Хәзер мин Артурга җүнле микрофон эләм һәм без сөйләшүебезне башларбыз, яме. Менә бу акчалар турында сөйләйбез. Төрле төрки дәүләтләрнең акчалары инде монда. Төркменистан, Үзбәкстан, Казакъстан, Кыргызстан акчалары. Вот менә Казакъстанда күрәбез андый ханнар белән бик матур төрле акчалар чыга. Бу кайсы чорларның ханнары микән? Ну, алай төгәл, а, ну, язылган була, э, монда вот 18-нче гасыр, мәсәлән. Үзбәкләрдә менә андый менә кызык бер акча бар, монда күрәбез шул ни, кояшлы барс. Менә Алтын Урда чорында булган ул тәңкеләрдә, менә вот менә сакланган вот аларда. Бу реаль акчалармы соң? Бу, бу реаль, әйе. Бу реаль. Әйе. Вот. А, монда вот Азербайҗан, уйгыр акчалары. Алга таба монда күрәбез инде төрле купоннар Татарстаннан 90 елларда вот кулланыш. Купон ни дигән сүз ул? Ну, нәрсәсе белән? Ну, аны нигә инде кибетләргә кибетләргә барып, продуктовый купон дип кулланганнар, ул күпмедер анда, ну, икмәк биргәннәр кешеләргә. Бусы инде менә совет чорында төрле ни трест анда заводлар менә шундый ну шулай купон кебегрәк нәрсә чыгарганнар Казан шәһәрендә. Артур, менә сиңа киләйме туристлар, син үзеңнең экскурсияңне нәрсәдән башлыйсың? Ну, бәлки менә сезнең соравыгыз андый бардыр, әмма ничек инде менә бер яктан караганда татарларның ничә гасыр буе үз акчалары юк, әмма татар акчасы музее бар. шулай була ала микән әйе әйе әйе э, шуны аңлар өчен без э, акчаның э, тарихын өйрәнергә тиешбез һәм гомумән менә татарлар бу шул акча дөньясында алар ну нинди урын алалар вот шуны өйрәнәбез без вот монда бик күп төрле кызык факт килеп чыга борынгы заманнардан башлап тарихи чорга кадәр акча ролен төрле ашау ризык уйнаган сарык сарыклар маллар мәсәлән татар аларның тиреседер әйме ну тиресе әйе тере килеш түгелдер бит ну бәлки ну тере килеш аны бик бик ну ну белеп тә ну бетермиләр тарихчылар вот Әмма ничек булса да, менә татар телендә шул чорыннан менә тиен дигән сүз калган, чөнки тиен тиресе андый, ну, акча ролен уйнаган. Вот ул бер андый, ну, ничек әйтим инде. Димәк, ул туры мәгънәдә кулланылган. Әйе, әйе. Төшерелмә мәгънәдә генә түгел. Әйе, шуңа менә вот татар телендә тиен дигән сүз ике мәгънәле. Ул акчаны да аңлата, һәм ну, хайванны да. Вакыт уза бара, төрле ашау ризык урынына, э, төрле андый кыйммәтле инде әйберләр, м, с- мәсәлән, э, энҗе, төрле ташлар, кабырчыклар андый акча ролен э, у- уйный башлый. Бу әйбер ул э, каури кабырчыгы дип атала. Ә вот шундый кабырчык. Ул менә дөнья тарихында иң озын вакыт буенча андый ничек әйтим инде халыкара акча ролен уйнаган, ну доллар дисәк, ну була инде. Аны хәтта менә неандерталь кеше яшәгән урыннарда да табалар. Аны хәтта Чукоткада да табалар, Көньяк Африкада да. Үзе ул менә Һиндстан тирәсендә, ну, океан яр буенда, ну, яши. Андый кабырчык. Мең ел элек интернет булмаган, тимер юл булмаган, самолетлар булмаган. Әмма ничектер менә бу кабырчык Һиндстаннан безнең якларга килеп җиткән. Ну, ну кәрваннар белән бергә, димәк. Вот, э, шулай итеп, менә мең ел элек тә менә глобализация дигән әйбер булган икән. Бер заман монда э, Бу музейга Нияз Хаҗиәхмәтов исемле танылган рәссам килгән һәм ул нәрсә сөйләгән, менә имеш менә шул купоннарның дизайнын анын әтисе ясаган икән, Тәгыйль Хаҗиәхмәтов. Һәм менә ул Нияз Хаҗиәхмәтов шул тема белән ну илһамланып китте, үзе андый акча дизайн ясый, ну ясый башлады. Вот бик бик матур итеп. Вот шуларны да бераз җыйдым инде мин. Боларның сен кулай алдың. Э, бу ни? Ну, Нияз Хаҗиахмедов аның үз э, ну, э, телеграм каналы бар. Шуннан алдым инде. Вот. Ну, басып. Шулай итеп, менә күрәбез, андый коллекцион татар акчалары бар. Ә бу нинди хатын-кыз сурәтләнгән? Э, ул э, Дәрдемәннең нидер теге Ә, Караб шигыренә иллюстрация шикелле. Кызык, шундый матур, бик стильный. Ну, вот ул матур аны әйберләр ясый. Э, Монда инде төрле республикалар менә акчалары менә 89 э, елда менә Мари елда менә шундый акча ясалган икән. Э, ниндидер бер э, комбинат менә нәрсәдер чыгарган. Вот. Менә Касимов шәһәрендә дә мынандай 100 ел элек акча кебек нәрсә чыккан. Ә мон бусы ни кызык шулай кайбер ул Екатеринбург шәһәрендә 90 елларда мынандай Уральский франк чыккан. Һәм монда ни Ибак хан сурәтләнгән, ул теге Төмән шәһәренә багышлап менә шундый ни акча ясаганнар. Ну, монда Тыва республикасы Э, э, тыва турында әйтергә кирәк ул бит э, бераз айрым дәүләт булган аларын Алар 43 елга елда СССРга кушылганнар, ә шуңа кадәр вот аларның үз акчалары булган. Һәм менә монда татарча бер акча, өч акча дип вот укып була. Татар телен белеп тә. Ә бу нинди 0 рублей дигән? Ну, ансы так инде коллекционный бер кебек әйбер. төрле төрле чыгаралар менә бусы кызык купюра ул катановка дип атала э, монда менә танылган тюрколог профессор николай катанов сурәтләнгән ул үзе хакасиядан иде э, казан шәһәрендә яшәгән казанда хәтта катановский переулок дигән бер урам бар вот вот менә туксанынчы елларда менә шундый купюра булган икән хакасияда вот ну монда бүтән илләр буенча инде вот Төркиядә кытайлар һәм башка илләрнең акчалары, менә монголиялар, башкалар. Ну, акчалардан тыш монда шулай төрле конверт маркалар, календарь, значоклар җыела. Вот. Шулай менә сатуда менә булары инде открыткалар. Монда барысы да менә чын татар тәңкәләр буенча ясалган рәсемнәр. Бу теге фантазийный әйбер түгел, уйлап чыгарылган әйбер түгел. Барсы чын чын тәңкәләрдән. Вот менә шундый открыткалар монда алып була. Безнең музейда Шулай ук менә Нияз э, Хаҗиәхмәтов белән без бик теге дуслашып киттек һәм менә андый балалар өчен э, буягычлар ясадым. Вот менә. Мин аңлаганча, миңа кадәр андый әйберне беркем дә ясамаган беркайчан. Ну, минемчә, синчә шул кадәр бирелеп, тирәнтен бу теманы өйрәнгән кеше дә юк. Монда тагын инде сувенир продукцияләр бар, әйме монда? Әйе, вот, ну, тышлыгын э, Нияз Хаҗиәхмәтов ясаган, вот, балалар... Бу сезнең берәр кайда сатуда бармы соң? Ул төрле э, кибетләрдә бар, вот, табып була. Маркетплейста бармы соң? Анысын белмим, мин да куймадым. Вот. Ну, күргәнем булды ты китап, э, ну, кибетләрдә. Вот, шулай монда төрле э, сувенирлар монда, вот андай сумкалар бар, андай шулай. Боларын шулай син үзеңгә саттың, әйме? Ну, әйе, үзем. Вот. Ә үзең вакыт юк дисең, менә бит инде эшләргә дә вакыт табасың. Ну, ансын чигәнем. Ну, тиз ясала торган нәрсә түгел. Вот әзләп әзләп. Вот аннары, ә, монда бит ни бар? Менә кызык бер әйбер. Менә Казакъстанда менә шундый шүрәле дигән тәңкә сугылган. Вот шундый монда алып була. Вот. Аларда анда бәясе күпме? Ну, 300 сумга. Вот. Алар анда нидер бер серия булган, Казакъстанда яшәгән төрле халыкларга багышланган тәңкәләр чыккан. Шулар арасында менә шундый шүрәле тәңкәсе дә булган. Үзеңә ошадымы соң дизайн? Ошо инде, әлбәттә. Кепкалар да бар. Монда без күрәбез менә Алтын Урда тамгасы бу кепкада. Вот. Үзем шуны киеп йөрим, рәхәтләнеп. Вот, монда алып була. Һәм менә андый барс белән дә. Һәм менә вакыт уза бара, кешеләр инде металл үзләштерә башлый, менә төрле металл кисекләр дә акча ролен уйный башлый. Ну, мәсәлән, безнең якларда Алтын Урда чорында андый э, к- көмеш кисәге а, сум дип аталган инде. Вот. Һәм менә инде аста менә без күрәбез бу борынгы Мисырда һәм Төркия территориясендә дә Лидия дигән дәүләт булган, якынча 2700 ел элек менә беренче тәңкәләр сугыла башлый. Һәм шуннан башлап инде шул тәңкә сугу технологиясе төрле якларга тарала башлый. Кара диңгездән башлап Сары диңгезгә кадәр киң далаларда менә татарлар бабалары яшәгәннәр. бу территориядә, мәсәлән, теге хуннар, скифлар кебегрәк халыклар. Һәм менә якынча 2000 ел элек, ну, э, бу территориядә, мәсәлән, хуннар, скифлар, алар менә шундый төрле тәңкеләр сукканнар, менә без күрәбез, алар бик сугышып йөргә яратканнар, атка утырып шулай вот мында төрле андый җәяләр э, күрәбез һәм башкалар менә монда аста без күрәбез инде менә бу хуннарның теңкеләре Болар кемнәр сурәтләнгән булган микән? Бу төрле ни ну ханнар инде. Вот. Монда менә тамгасын да күрә алабыз. Менә ул монда күрәбез инде бик э, борынгы андый э, э, ну гадәт андый тамга күрсәтү. Һәм менә э, монда тагы кызык бер әйбер күрә алабыз. Менә аның э, шул ханның башы э, озынча. Бу нәрсә дигән сүз? Аны археологлар да менә дәлилләп әйтәләр. Имеш менә хуннарның баш озынайту, шул деформация черепа дигән әйбер булган. Менә балачакта, э, ну, кечкенә балага башына э, ике такта шулай куеп, шулай бәйләп, э, үстергәннәр. Әйе, махсус сызганнар. Ул бөтен кешегә түгел инде, ну, ниләргә аристократияләргә. Хәзер дә бит кайбер кабиләләрдә хатын-кызларга Ну, бар, бар, бар. шушындый әйберләр нитәр һәм муеннарын озынайта аналар. Әйе, ул инде Китай тирәсендә андый гадәт бар, анда шул Таиланд, Вьетнам. Но Африкада да хәзер көндә бар ул андый теге баш озынайту айрым кабиләләрдә. Тагы кызык бер менә андый бер тәңкә. Бу монда Аттиллага багышланган тәңкә бу. Аттилла ул менә шул хуннарның бер баш ну ничек инде ну хан булган инде полководец дисәген була Вот. Аны исемен төрлечә аңлаталар. Э, кемдер аны не дип шул иделле дигән сүз дип э, аңлый инде. Шул идел булларында туган дип ул кадәр. Вот андый версия бар. Ул нәрсә белән билгеле? Ул э, Рим дәүләтен җимергән кеше. Һәм менә шул Рим кешеләрен ул шул кадәр ну гаҗәпләндерде. Алар менә шундый тәңкәдә чыгарганнар. Ә менә ул вакытта формалар ничек ясаганнар микән? Монда бит вак детальләр, һәрбер тәңкәне аерым ясамаганнардыр бит, әйме? Берәр формасы Ну, булгандыр. форма, әйе, булган инде. Алтын Урда чоры тәңкәләрен тө- сугуы хәзерге көндә дә дәвам итә. Мгм. Менә монда нәкъ менә Алтын Урда чорында ничек булган, менә хәзерге көндә дә шулай ук без Ә син каян беләсең Алтын Урда чорында ничек булганын? Ә, Ә, инструкциясе бар. Һәрбер әйберне аңлатып бар, яме нәрсә икәнлеген. Монда нәрсәсе аңлатып? Юк, менә бу син куйган әйбер бу нәрсә? Бу штемпель инде. Штемпель. Вот. Анда нәрсә сурәтләнгән, әйдә күрсәтегез. Ну, бер тиен дип язылган. Ага. Шулай заготовкасы куела. Ну, Бу нәрсә? Бу ничек әдеме, ул ышкынып китмәсен. Һәм менә андый менә тиен рәсеме. икенче ягында шулай куела да ул но без монда хәзер бинада сукмыйбыз менә вот менә шундый чүкеч белән дөңгерт әйе шалтырый каты күп тапкыр сугарга кирәкме соң э, бер тапкыр ну яхшы гына вот ә син кайда гадәттә сугасың Гадәттә, я монда да урамга чыгып, ну, хәзер мин бер сәяхәт итү бер ничек әйтим, оешма белән бергәләшеп, без бер кая барабыз да, бер шәһәргә, вот шунда урамга чыгып, не, не, бер, ну, төркем белән, вот, ну, суха башлыйбыз. Һәм сукканнан соң нәрсә килеп чыгарга тиеш? Синең әзер тәңкәң бармы? Бу димәк чиста тәңкәләр бит, әйме синең? Чиста, монда бәлки. Ә бу нәрсәдән ясалган тәңкә? Ну, латун. Латун. Ага. Так, монда суганы юк бакай. Ә балалардан сукып карыйсыңмы соң, әллә монда көч кирәкме? Ну, монда әйе, көчлерәк кеше кирәк инде. Балаң ну көче җитми. Менә шундый тәңкәләр килеп чыга. Э, бу бит ледниковый периодтан түгелме соң? Әйе, шул инде. Вот. Ну, әзеп китим, менә бусы инде монда бәхет кошы, икенче ягында монда э, татарча котлы булсын япул дип язылган. Вот. Ну, гарәп э, язуы белән. Әмма мәсәлән безнең э, ну, дәвәниләр 100 еллык аны укыр иде. вот э, татарча мында инде барс мында сарай шәһәре дип инде язылган вот менә андый бераз көлке тиен белән балаларга бик кызыктыр танып алалардыр инде вот персонажны яраталар һәм гаяз исхакыйга багышланган теңке Нәкъ менә шундый йөзе белән, әйме? Шундый формада. Э, ну, ну охшаш инде. Охшаш. Хәзер алга таба китсәк, инде менә монда э, без төрки каханлык чорында күрәбез. Һәм менә минем иң яраткан тәңкеләрдән э, менә булса, монда без күрәбез менә хан һәм ханбикә рәсеме. Э, Бу андый э, сирәк күренеш. Э, Гадәттә теңкәдә ну бер па- ну патша гына сурәтләнә. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, менә төркиләрдә э, хатын-кызга карата ихтирам бик э, югары иде. Вот ихтирам иткәннәр. Һәм менә шулай ук э, ханбикәнең башында менә э, баш киемен дә күрәбез. Э, Ну хәзер көндә ул күбрәк менә казакларда, э, кыргызларда андый баш кием э, ну очрый. Монда инде без Алтын Урда чорына барып җиттек инде. Хәзерге Россия илендә иң бай нумизматик ул кемдә? Соң бездәдер, минемчә. Әйе, татарларда. Татарларда, әйе. Әгәр дә без, мәсәлән, рус нумизматикасын алсак, анда чынбарлыкта тәңкәләр төре бик әз. Анда берничә дистәдер. Ә татар тәңкәләрен алсак, анда берничә йөз төр бар. Һәм шуның турында бер кеше генә сөйли, мин. Вот, Ә син шундый кая ничек ул информацияне тупладың син? Ә, ки- Китаплардан, ин- интернетлардан һәм болай вот шуны җыям Ә инде. нәрсә белән аңлатасың нәкъ менә татарларда урысларга белән дә хәтта чагыштырганда менә бу акча төрләре күп булган күпкә Ә, Ну, монда берничә сәбәп. Б- Беренче, м, беренчедән, ә, менә Алтын Урда ул бит андый зур, ә, ничек әйтим, теге г- глобаль дәүләт иде. Ул менә Кытай белән дә, Аурупа белән дә, да Һиндстан белән дә, Мисыр белән дә теге сәүдә иткән. Вот. Ул бер яктан, икенче яктан, ну, Алтын Орда чорында анда акча сугу буенча анда монополия дә булмаган. Ну, теге дәүләт ягыннан, ну, анда теге ханнар исеменнән дә тәңкәләр сугылган. Әмма шул ук вакытта мәсәлән нидер сәүдәгәр килгән икән үз көмеше белән шул акча сугу э, җиренә барганда һәм аның заказ буенча андый ну шәхси заказ буенча да шулай тәңкәләр сукканнар шулай итеп менә ул э, шуңа менә татарларда андый э, тәңкәләр төрү бик күп Монда бик серләр һәм төрле кызык әйберләр бик күп килеп чыга. Ну вот мәсәлән, м- без күрәбез, э, тәңкәләрдә андый барс рәсеме булган. Ну, аны кояшлы барс дип атыйлар. Э, Димәк, менә э, шул барс э, символы ул ул нидер теге хәзерге э, көндә улап чаралган әйбер түгел. Ул менә Алтын Урда чорында да татарларда булган. Вот, шуны аңлата ул. Тагы кызык бер символ ике башлы кош. Шулай ук бу әйтергә кирәк, бу андый чыпшый татар символы. Монда рус символикасы белән берничек тә бәли түгел. Менә монда күрәбез башлары астында бераз индер бер әйбер тартпаеп тора. Ул аны аерым тарихчылар, нумизматлар Әтәч дип тә әйтәләр. Бу астрология белән бәйле. Синең монда иң кыйммәтле экспонат кайсысы? Нәрсә? Иң кыйммәтле? Бәясе буенчамы? Я... Бәя, беренчесе бәясе буенча, икенчесе күңелеңә иң якын һәм иң кыйммәт булган. Бәясе буенча монда бәлки минем э, мондадыр. Монда әле, әйе, монда әле бик күп. Так, ну, кыйммәтле, ну, вот менә болгар э, тәңкеләре. Бу чынмы? Өчен, әйе. Ә аларны син каян алдың? Ну, интернетлардан төрле аукционнар бар. Шулай ук менә таныш э, тарихчылар анда нумизмат белгечләре китерәләр. Син бигрәк ныклап өйрәнгәнсең я бу темага кереп киткәнсең. Э, ну, ничек әйтим инде? Ну, дөресен әйткәндә, мин иң э, очысларын алам инде. Теге. Ну, мәсәлән, а, менә бу иң кыйммәт тора дигән ничә сум? Ну, болары, вот, болары бәлки 2 2 меңдер инде тирәсе. Алай э, гомумән мин, ну, 1 меңгә кадәр алырга тырышам инде. Вот. Шуларак. Алай инде аукционнарда анда теге яхшы сыйфатлы сирәктән киләр, алар бик кыйбат тора инде анда. Анда 10 меңлек, анда 50 дә, 100 меңлек андый тәңкәләр бар инде. Син әле аларны алган юк инде. Аны, ну, фотографияләрен генә алдым. Ә менә күңелгә иң якын булган экспонат кайсысы? Авыр сорау. Ничек инде? Җиңел сораулар бирмим. Миңа үземә бик ошый менә андый тәңкә бар. Монда фил Бу Алтын Урда тәңкәсе Астерхан шәһәрендә сугылган ул һәм монда фил сурәтләнгән. Бу бик сирәк тәңкә. Мин бик озак эзләдем, мәтәк таптым. Һәм ул нәрсә белән кызык, монда, ну, аны э, китапларда язылмаган инде. Э, әмма мин үзем ничек менә улым, бу монда чын фил түгел, ә ну фэнтезийный фил. Чөнки аны аяклары озын, теге э, ну, теге бивен сөякләре дә каяндыр теге баштан түгел гәү, гәү, гәүдәсеннән чыга. Вот, шулай итеп бу нәрсә дигән сүз, димәк, менә Алдын, Алтын Урда чорында Әсәрган шәһәренә ерактан сәүдәгәрләр килгәннәр дә, Һиндстаннан, бәлки Мисырдан һәм сөйләгәннәр. Менә вот безнең илдә мондый зур, мондый фил э, дигән хайван, ну хайван бар.

андый тәңкәләр ну монда ну жетоннар инде менә менә андый туксанынчы елларда менә андый жетоннар бар анда универсиадалар мең еллык кебек чараларга чыгарылган да тәңкәләр дә бар монда һәм башкалар ну әгәр дә без мәсәлән башкортстанны алсак анда чуваш республикасын бүтән республикаларны менә шундый плакат алар буенча җыеп булмый вот ә татарстан буенча менә җыеп була Э, Монда, ну, бик күп, мәсәлән, купюралар алар эскиз булып калдылар инде. Әмма кайсы бер берләре менә булары, булары менә андый купон булып йөргәннәр. Мин менә моны нишләтер хәтерлим, менә бу. Кая ничек истә калгандыр ул. Ну, менә монысы бик э, э, үзенчәлекле Сөембикә бу Үтәмеш Гәрәйме әле? Ну, әйе, әйе. Аның улы Үтәмеш Гәрәй бит ялгышмасам. Әйе. Вот. Һәм хәтта менә әйтеп китим, андый менә шоколад тәңкәдә чыккан. Миңа хәтта хәзер күрсәтеп, монда булырга тиеш иде ул. Вот. Бу Алтын Урданың 750 еллыгына багышланган андый шоколад тәңкә. Бу кайсынчы елда чыккан микән? Ә ул кайсы әле? 2018-ме, 19 елдамы? Ә аны каян алдың син? Э, ну ничек әйтим теге дуслар белән бераз ну бергәләп шулай заказ ясадык инде андай бер партия э, андай шоколад тәңкәләр чыкты инде аларны ну балалар бакчасына тараттык та шулай итеп аларны ну ашап бетерделәр инде балалар китапханә дә бар төрле э, темалар буенча төрле китаплар Кайсыберләре монда уникаль китаплар да бар, бик сирәк. Кайсылары, мәсәлән, күрсәт әле иң уникаль. Ә менә бу йорт эшләре дигән нинди китап ул? Шундый зур. Ну, монда төрле һөнәрләр, андый фәннәр турында да андый ни. Шул әйтәм, бу һөнәри тематика буенча. Әйдә менә буны ачып карыйк, йорт эшләре дигән. А, ну, да, анда тохтым. Шулай шул барахолкада. Кул гигиенасы. Әйе. Менә нәрсә дигән сүз ул? Менә татар телендә ул теге нәфис әдәбият кенә түгел, менә андый төрле һөнәрләр турында да менә язып була. Ә бу ничәнче елгы китап? Ә, бу әле үзем Син аларны укыйсыңмы соң, әле сатып кына аласыңмы? Ә, әле җыйдым, ну, укып барас, аларның турында теге лекцияләр ясарга исәп бар. Татарчаны каян син шул кадәр Көнкүреш дәрәҗәсендә генә түгел, ә менә шундый профессиональ телдә дә сөйләшәсең. Ул телгә мәхәббәт каян килә синең? Дөресен генә, мәктәптә укыганда татар теле белән бик тә кызыксынмадым инде. Күбрәк менә дөнья тарихын өйрәнә башлагач, менә анда анда борынгы Кытай тарихын карасаң, борынгы Һиндстанны анда яисә Мисырны бөтен кая бөтен кайларда татарларның эзләре калган икән. Вот шулай итеп менә э, бер заман менә шундый бер фикер миңа башыма килде инде. Э, менә э, татар мәдәнияте гомумән ул глобаль. Менә безнең Татарстан белән генә аны ничектер теге шикләнмә ну шикләнмәс идем. Вот. Ул менә глобаль һәм бөтен мәдәниятләр белән бәйле ул. Ул нумизматикада да сизелә. Вот шуңардан башланып китте инде ул. Вот. Шулайрак. Димәк, башта шул тарих аркылы кереп киттең инде, кызыксына башладың инде ну, тел белән. Хәзер бераз э, танылган андый э, икътисад белгечләре турында да сөйләп киттем. Менә безгә э, югары белем йортларында менә икътисад фәнне менә Карл Маркс, Энгельс кебегрәк кешеләр теге нигез салганнар э, дип сөйлиләр. Әмма чынбарлыкта менә Карл Маркс э, биографиясен укыганда кызык фактлар килеп чыгалар. Имеш ул ну гарәп телен белгән икән. Яш чагында Мисырга йөргән, Сүриягә. Бәлки ул шунда менә китапханәгә китапханәгә барып, менә Ибн Халдун исемле галимнең китапларын укыгандыр дип андый версия бар. Ибн Халдун андый менә мусульман бер ну галим иде. Һәм ул менә социология, икътисад турында китаплар язган. Вот. Шулай итеп, менә, димәк, менә мөселман халыкларының да үз икътисади концепциясе бар иде дигән сүз. Э, ну татарларда булдымы юкмы төгәл мин белмим менә төрле иске татар китапларын ну карап алдым инде интернетларда ибн хадун тапмадым әм, әм бәлки булгандыр чөнки менә мәсәлән төркиядә ул булган ул бик популяр иде Значит, менә Төркиягә дә барып, шулай татарлар шуннан алганнардыр Имин Халдун китапларын да. Вот, бәлки, ну, берәр заман, бәлки, ну, килеп чыгар. Әле. Тагы менә кызык бер шәхес, ул менә Муса Акыйгыт дигән кеше. Ул монда Казанда яшәгән башта, Мухаммадия мәдрәсәсендә лекцияләр укыган. Аннары Истанбулга күчте дә, шунда хәрби академиясендә иктисад турында лекцияләр укыган. Һәм анын шәкертләр арасында Мустафа Кемаль исемле кеше булган. Һәм соңрак Мустафа Кемаль Төркиянең президенты булгач, шул менә Мусаик Акъегетнең лекцияләрен алган да һәм аларны Төркиянең икътисади концепциясе нигезенә ну салган. Шулай итеп, менә татар икътисади концепция ул юк нәрсә түгел, ә чынбарлыкка ашырылган әйбер. Ә ул тумышы белән кайсы кешесе булган Муса? Пенза ягыннан бугай. Вот. Э, Һәм менә э, шул татар икътисади концепциясен менә аны кулда тотып була, күрсәтә алам. Мгм. Вот Ә менә бу әле шундый китап. шул Муса Акъегетзадәнең име концепциясе? Ә, Әйе, әйе, менә вот икътисад турында андый китап. Нинди телдә бу? Э, Төрек телендә мин Истанбул шәһәреннән китердем. Ачып ни Әйе. битәрәк карыйк әле, әйе, ничегрәк. Ә монда хәтта теге бухгалтерия хисаплары да бар иде, теге ни аренда фәлән ничек э, хисапларга кирәк дип. Яки ну, моның рәсемнәре юк. Ну, рәсемнәре юк. вот. Ну, гомумән, әй, вот менә. Менә шулай. Ә бу нәрсә саналган монда? Э, ну, арендалар анда төрле андый ни. ипотекалар ниләр инде ике сүз белән әйткәндә бу китап нәрсә турында монда ул андый төрки мөселман икътисади концепциясен һәм ауропа икътисади концепциясен берләштерергә э, тырышкан вот мин белгәнчә бу китап бәлки татарстанда бер бөртек экземпляр вот чөнки мин Кайчан былтырмы, ике ел элекме, ни, Мәрҗани институт, тарих институтта булдым да, анда конференция үткән, шулай гына Муса Кыйгы турында да сөйләшкәннәр, бу китапны алып китердем, алар әйттеләр, аларда юк дип, андый китап. Татар телендә шулай гына шуны бастырасы килә инде минем бу китапны. Тагы менә кызык бер шәхес, Мөхәммәт Фатих Мортазин исемле кеше, ул Самара шәһәрендә имам хәзрәт иде. Һәм менә ул татар телендә Иктисад дигән журнал чыгарган. Ул анда 1908 елдан 13 елга кадәр вот һәм шунысы кызык хәтта менә төркиядә андый икътисад турында бер инде матбугат юк иде ә татарларда бар иде егерменче гасырның иң андый э, зур белгеч э, татар нумизматикасы буенча менә әсхәр мөхмәдиев исемле э, тарихчы иде вот Ул кайда? Ул кайдан белмим, но Казанда монда эшләгән һәм менә иң кызыгы менә нумизматик турында татар телендә бердән бер китап басырды ул. Шундый китап бар, ул сирәк китап, мин озак эзләдем, әмма таптым. Ә бу аның башта ук татарча язылган хезмәте микән, әллә татарчага тәрҗемә ителгән? Юк, ул үзе татарча язган, дип беләм. Менә бит. Гаҗәп. Ә менә монда рәсемнәре бар. Әйе, рәсемнәре бар. Ничәнче елгы китап? Так, ул 80 86. Ә үзең Казан егетеме син? Чыгышым буенча мин Биектау районыннан, анда ниләр менә Әхмәт Хади һәм Садри Максудиларның авылдашы булам инде. Вот. Кайсы авыл? Ташсу авылы дигән бар. Вот. Ну, Дөбияз янында. Вот. Әхмәт Хәди Максуди ул бик танылган педагог. Ул заманда менә Тукайны ул монда Казанга китергән нидән теге Уральскидан. Беренче татар китапханәсен ачкан кеше. Зур татар энциклопедиясен язган. Йолдыз дигән Э, гәҗитнең редакторы булган вот һәм анын энесе садри максуди ул гомумән менә татар э, халкының беренче президенты чынбарлыкта булган ул бит инде садри максуди төркияләре булган бит инде ул ул башта монда казанда яшәгән петербург шәһәрендә ул ну э, идел уралын президенты иде дәүләт думасында депутат аннары төркиядә шулай ук депутат булган парламент әйе парламентында Ул бит инде шул Ататөрккә дә бик якын булган. Әйе, әйе, аның якын дусты. Ул хәтта менә Төркия президенты постына э, кандидат булган. Шул синең авылдашың инде. Әйе. Вот, ну мин аңлаганча анда авылда бер э, берничә мәчет булган. Вот, бер мәчеттә аларның гаиләләре имам ну имамнар булганнар, ә икенче мәчеттә минем бабалар. Вот менә шулайрак. Ну, димәк, вот минем бабалар, агалар белән тонор булганнар инде. Бераз сәүдәгәрләр турында да әйтеп китик. Әйме, ну, әгәр дә без менә танылган сәүдәгәрләрнең фамилияләренә дә карасак, менә Юнусовлар, Апанаевлар, Әҗимовлар һәм башкалар э, безгә нәрсә искә төшә? Ну, мәчетләр атамалары, әйме. Бу ялгыш күренеш түгел, чөнки менә минем фикеремчә, Э, мәдәни үсеш ул э, турыдан туры акча белән бәйле вот э, еш кына әйтәбез менә йөз ел элек татарларда күтәрелеш булган дип ә ни өчен булган соң чөнки менә татарлар капитализм барып җитте байлар барлыкка килде һәм менә алар акчаларына мәдрәсәләр дә төзелгән мәчетләр дә төзелгән һәм менә мәдәни үсеш тә барлыкка килгән хәзерге көндә татарларда акча бар әмма ул теге үз мәдәниятенә бик эшләми шул дөресен әйткәндә Вот. Әмма монда шулай менә кызык бер искәрмә бар. Менә Әсгат Гыйлемҗанов турында әйтеп киттем. Менә Казан кирмәне астында аңа багышланган һәйкәл тора. Ул андый бик танылган меценат, хәрәч, ну, хәрия биргән кеше. Ул теге ятим балаларга бик ярдәм иткән. һәм башка кешеләргә хәтта теге ООН организациясеннән ниндер теге дөньяның иң танылган андый теге меценат дигән бер ниндидер атамасы бирелгән шулай итеп нәрсә әйтем ну әйтмәкче булам әгәр дә менә без уйлап карыйк менә акча кешене бозамы юкмы нинди фикерләр бар сыный дип әйтер иде. Вот, э, әйе, дөрес. Э, мин дә шулай уйлыйм. Менә акча кешене ул бозмый, ул кешене ачып җибәрә. Әйе, ачып җибәрә. Әгәр дә менә кеше нидер теге кечкенә зарплатага эшли икән, ул теге квартплатасын түли, ашау ризык алды да, аның башында нәрсә икәнен беркем дә белми. Әгәр дә кеше теге миллионлап акча ала икән, менә аның теге эшләренә карап, аның ну, э, эчке дөньясын да белеп була. Вот. Шулайрак мин улым. Шулай итеп, менә әгәр дә э, нидер кешене яхшырак э, белергә телисез икән, шул кешегә акча бирегез. Һәм карагыз, ул ну, ну, ну нишләй ул? Ну, ну нишли шул акча белән. Дуслар, без монда инде съемканы төгәлләп куйдык дигәндә, Артур бер әйбер чыгара, икенче әйбер чыгара. Менә тагын бер сөйлисе әйбер калган икән. Артур сөйләп җибәрәле. Нәрсәң бар тагын? Ну, мәсәлән, монда без күрәбез Алтын Урда чоры песикәләр коллекциясен. Вот. Песикәләр? Песикәләр. Ә, песикәйләр. Ә. Күрәбез. Кызык. Алтын Урда чорында песикәләрне бик яратканнар икән татарлар. Монда төрле-төрле. Ансын кайсы песинең төре беркем дә белми. Аны кемдер бар дип әйтә, кемдер юлбарыс, бәлки бүтән нидер песи. Вот. Монда әле барысы да түгел. Болар кара, бу бит инде чыннан да шул чордан калган тәңкәләр, әйме? Реаль тәңкәләр, җәмәгать. Бернинди дубликат та түгел бит, әйме? Ә аларны син күп белән сатып алдың? Э, ну, дөресен әйткәндә, алар бит бакырдан, аларның сыйфаты да бераз ну, начаррак. Ул очсыз гына алып була. Анда Ну, хәзер бәлки 500 сум тирәсе. Элегрәк мин, ну, ну 300 рак ала идем. Сәүдә ул рекламасыз була алмый. Бездә реклама ничектер теге хәзерге заман һәм э, татарларга бик тә хас түгел кебегрәк күренеш э, кабул итәбез. Әмма юк, менә чынбарлыкта менә без күрәбез, 100 ел элек тә татарларда реклама булган икән. Төрле читекләр, кәләпүшләр һәм башкалар андый рекламага бастырганнар. Вот монда хәтемне бу сабын рекламасы, оттан да конфет һәм башка реклама булган. Менә зингер машинкасы. Вот, ни өчен мин шуны сөйлим? Чөнки менә реклама ул чынбарлыкта телне популярлаштырыр өчен иң яхшы ысуллардан берсе. Кеше ул бит э, телне анда дәреслектән, э, китаптан өйрәнми. Күбрәк менә рекламадан нәрсә күрә, шуны өйрәнә инде. Ул рекламага күбрәк игътибар ясарга кирәк инде. Һәм курыкмаска кирәк. Татарча реклама ну, ба- бастырга. Ул, ф- ул файда гына китерә. Бераз акча һәм тел турында, э, аларның бә- бәләнше турында да бер-ике сүз әйтеп китик. Хәзерге көндә татарлар менә күбрәк теге балаларга ничектер теге басым ясарга тырышалар, әмма бу э, дөресме юкмы андый э, караш минемчә э, менә кешенең эш э, урынына күбрәк э, басым ясарга кирәк. Э, чөнки менә м, менә ә- әгәр дә менә олы кешенең эше э, т- татар теле белән бәйле булса, ул балаларын да татарча укыта. Әгәр дә әти-әнисен теге эше бәле түгел икән татар теле белән, ул балаларны да үтне укытмый. Вот бәләне шундый ул. Ул олы кешедән башлана. Бу синең үз теорияңме, әллә син? Ә, үз теорияң. Ну, ничек әйтим, үз дип инде, ну, э, төрле, ну, танылган, мәсәлән, теге Америкада, Европада эшләгән лингвистлар да шулай уйлый. Бөтенләй мин үзем теге улап чыгарган әйбер түгел инде ул. Ну, әгәр дә мисен, менә үзем дә үзем дә менә күзәткән булды, менә сон чыпчы татар авылында, анда беркем дә тик урысча сөйләшми. Ә мәктәпкә керсәң, анда утыжы вата җимерә нәрсәдер тик урысча сөйләшергә тырыша, баласы нәрсәдер вата җимерә урысча җавап бирә. Нишләп шулай? Чөнки менә авыл кешесе ул ничек уйлый? Ага, әгәр дә менә баласы урысча өйрәнсә, Ул шәһәргә китә, анда зур кеше була, акча эшли алыр. Ә әгәр дә авылда калса, теге татар телле мөхиттә, ә ул теге беркемгә дә кирәкмәгән колхозник булып кала дип. Кеше шулайрак уйлый. Вот. Ә ни өчен шулай? Чөнки менә кеше э, менә сизә, менә татар теле акча белән бәли түгел икән. Вот. Һәм менә шуны э, ничектер бу хәлне үзгәртер өчен менә э, шул музейда музейда мин оештырдым инде. Вот, э, бу мәсьәләне аны ничек, э, чишеп, э, була? Э, беренчедән, монда, э, менә, э, статистикага, э, э, эндәшергә кирәк. Менә дәүләт статистиканы төгәл күрсәтә. Менә хәзерге көндә татар кешесе кем ул һәм нишли? Менә, э, статистика буенча, менә 17,5 процент сәнәгать өлкәсендә эшли. Э, ну мәсәлән безнең э, казан шәһәрендә әйме э, төрле заводлар бик күп шул арк арксинтезлар анда вертолетный заводлар авиация заводы анда компрессорный чаллы шәһәрендә камаз заводы һәм башкалар менә татарларның күбесе анда, анда эшли бит вот тагы унҗиде якын ну якынча унҗиде процент анда сәүдә анда ну кечкенә бизнес кебек андый өлкәс өлкәдә ун э, процент тзы шилкәсендә вот мин үзем шунда утырам инде вот һәм башка өлкәләрдә ун проценттан э, ким шулай итеп э, менә бу бу өлкәләрдә бу нинди татарлар татарча сөйләшми торган татарлар чөнки алар ну ничек әйтим инде демәк менә татарлар алар бит күбесенчә анда татар филология филология кафедрасында түгел мәчетләрдә түгел театрларда түгел алар монда утыралар һәм алар күренмиләр бу кешеләр вот Э, шулай итеп, менә әгәр дә без татар телен менә икътисади чынбарлык белән бәйләргә телибез икән, менә шул өлкәләргә басым ясарга кирәк. Менә техник өлкәләргә. Шуны ничек ясап була? Аның өчен беренчедән бөтен мөмкинлекләр бар. Вот. Э, иң, иң яхшы мөмкинлек интернет. Бөтен кеше интернетта утыра, анда географик чикләре юк, Вот. Һәм менә шуның өчен менә мин шундый хөнәри э, проектларны э, оештырганмын заманында. Менә мөхәндис ул инженер дигән сүз техника турында, менә мигмар архитектор төзелеш турында, вот анда санак белән дә ул компьютерлар, ну анда башкалар да бар. Вот анда берничә дистә. Вот. А, шулай итеп, ну, ну терибезме, юкмы, шунсыз булмый. Чөнки хәзерге көндә, мәсәлән, авылда да глобализация дигән күренештән качып булмый. Чөнки авылларда бөтен җирне хәзер зур агро- агрокомплекслар алалар һәм алар ү- үзләре белән менә яңа технологияләрне китерәләр. Һәм яшьләр ни өчен татарча эшләмиләр? Ну, с- с- сөйләмиләр та- татарча. Ул бит ничек әйтим, ул тел ярату, яратмау белән бәйле әйбер түгел. Чөнки яшьләрнең тормышы икенче төрле. Вот. Яшьләр бит алар шул компьютер белән шөгыльләнәләр. Анда дизайнерлар, дизайнерлар, анда инженер, инженерлар һәм башкалар. Хәзерге көндә менә бөтен белгечләр диярлек менә компьютер янында утыралар. Вот. Ә, без татар телен шуның белән бәйле белмибез. Шуңа куллан инде ул. Вот бөтен сорауларга вот шундый җавап ул була. Миңа Артур бер кызык фикер әйтте, ләкин җавабын әйтмәде. Ул бик кызыксына икән шүрәлеләр темасы белән. Менә ул шүрәлеләр темасы белән ни дәрәҗәдә кызыксынуын аңлат әле, Артур. Бала чакта мин э, дәреслек- э, дәреслекләргә карап э, бер фикергә килдем. Э, Менә э, вот шу- э, һәм менә бу сорау белән Э, кызыксынып мин төрле мәгълүмат җыя башладым да менә һәм нәтиҗәдә аерым бер лекция сөйләрлек мәгълүмат җыелды шулай итеп әгәр дә э, ну татарчасы музеен килсәгез лекцияны тыңласагыз э, бу сорауга җавап аңлар ну килеп чыгачак ә синең бу лекция белән берәр кайда чыгыш ясаганың бармы әйе чыгыш ясаган бар укытучыларның моны ишеткәне бармы Э, ну мин нидә э, каюм насыри урамында анда э, юрта дигән проект бар тирмә вот шунда сөйләгән булды сиңа каршы килгән кешеләр юкмы ничек инде шул әле бит ул безнең арча урманнарыннан чыккан шундый җан иясе дип ну бөтен теге тыңлаган кешеләр ну ну гаҗәпләнеп калганнар бик бик кызык дип әйттеләр димәк син тукайның шүрәле арчадан чыккан теориясына каршы киләсең булып чыга шулай юк каршы түгел ул ничек әйтим инде ул Безнең э, ну, э, тирәдә бу легенда йөргән ул, бу, бу дөрес, бер көн дә каршы чыкмый бу э, әйбергә. Әмма бу борынгырак чора карасак, ул менә каян килеп чыкканы турында одан соң беркем дә сөйләми. Психология турында да сөйләшергә кирәк, чөнки менә әти-әниләр балаларны менә ничек тәрбиялиләр. Менә әйтәләр ул ул баласына, вот әгәр дә син ту- мәктәптә яхшы укысаң, без сиңа анда э, яңа компьютер алабыз дип. Вот бишенне алсаң, э, конфет алабыз дип. Шулай итеп, менә балачактан ук андый сату алу мөнәсәбәтләре э, ну э, ну кертелә инде вот кешеләр арасында һәм олы яшьтә дә менә кы- кызлар э, егетләр белән ча- э,

Э, тагы бер э, тема ул акча һәм сугыш э, ну гомумән кешеләр ну төрле илләрдә сугышалар инде андый бар инде кешенең табигатендә андый сугышу дигән әйбер кешеләр ни өчен сугышалар ну төрле ресурс бүләр өчен әйме анда шул нефть газ анда алтынмы анда бүтән әйберне шулай ну бүлешер өчен Әйе, бер яктан менә акча шул сугыш чыганагы дип әйтеп була. Вот ансы дөрес. Әмма бу бер яктан. Әмма икенче яктан менә акчаның тынычлык китерә торган да роле бар. Чөнки менә хәзерге көндә Э, дөнья буйлап андый, ну, ничек әйтим, т- сетевой бизнес э, таралган инде. Менә бөтен ки- кибетләр, алар бит э, бер бинада гына түгел, э, та- таралган, ну, шул ук магнит, пятерочка кебегрәк, әйме. Э, Анда дөнья күләмендә Макдональдс кебегрәк. Менә шул э, сетевой бизнес э, үз эшчәнлеген алып барыр өчен а- аңа нәрсә кирәк? Тынычлык. Шулай итеп, менә андый зур бизнес ул сәясәткә дә э, үз йогынтысын ясый. Бәлки берәр заман менә э, шул бизнес э, э, йогынтысы артыннан да, ну, нәтиҗәсендә дә бәлки бөтен дөньяда тынычлык та килер дип өметләнеп калабыз. Вот. Шулай итеп менә Ну, э, шул татар акчасы музее ул нәрсә турында? Ул бер яктан әйе борынгы тәңкәләр турында да, икенче яктан менә гомумән э, Э, бу э, дөньяда безнең ничек әйтим инде теге э, тормышы һәм киләчәкне планлаштыру турында вот шундыйрак темалар менә әгәр дә без теге чагыштыра башлыйбыз мәсәлән ну вот нидер теге тере организм ул ни өчен тере чөнки аның эчендә кан йөри Ә менә э, җәмгыятьтә э, акча йөри. Э, вот шулай итеп менә акча ул җәмгыятьнең каны дисәк була. Вот шулай итеп, шулай итеп, әгәр дә без акчаның табигатен өйрәнә беләбез икән, без үз халкыбызның, милләтебезнең Киләчәген дә планлаштыра алырбыз. Сине кайларда ничек табарга һәм шушы экскурсиягә ничек эләгергә була? Ну, Татар акчасы музееның ВКонтактеда, Телеграмда үз страничкалары бар, шунда кереп, шунда язып, килергә телибез дип язсагыз була. Ну, Бәясе күпме? Бәясе, ну, гадәттә монда инде, ну, 300 сум экскурсия тора инде, вот. Вот. Но анысы ничек әйтим инде бик теге ну фиксированный әйбер түгел инде. Вот. Ничек кем ничек ну түли. Кем тели, ничек тели, шулай түли инде. Вот шуларак инде. Ә менә син әйтәсең монда балалар да килә. Балаларга ниндидер интерактив бармы синең монда? Интерактив. Ну, кайчакта э, мастер-класс үткәрәбез шул буягычлар белән, төрле медаль ясап. Гадәттә шул шимбә, якшәмбе, ял көннәрендә э, кешеләр киләләр. Ә син ничек уйлыйсың, менә бу бөтен музейны оештыруга син ничә сум акча тоттың микән? Ой, шуның турында уйлыйсым да килми. Ну, ул шуясым килми дигән. Әйе. Ну, әлеге ул каплап бетерми, әмма ну, быел инде бераз, ну, Каплый башлады инде шул музей. Вот. Вот, ну, бәлки э, киләчәк елда ул үз-үзенә каплый башлар дип өметләнәм инде. Минем өчен ул күбрәк хобби, ну, балык тоту кебек нәрсә инде. Ну, бөтен кеше шулай башлады. Менә бу минем Эйчи дигән проектны алып баруым да башта хобби иде. Хәзер мин бөтен җирдә э, менә бүген форум форумга килдем. Иртә безнең Шейх Разиф Файсил Гаязович белән очрашу була. Миңнехановка да мин хат язып җибәрдем. Милли контентны э, монетизацияләү буенча минем тәкъдимнәрем. Ягъни, ул күңел өчен генә булырга тиеш түгел. Әйе, башта гына ул күңел өчен, аннан соң аны барыбер ниндидер югарылыкка күтәреп, халыкка чыгарып, уже акча эшләү юлына чыгарга тиеш. Ну, әйе. Әйе. Аның бернинди гы ни, ул бит уйлыйлар, татар теле өчен ул күңел өчен генә булырга тиеш дип. Ул бер дә алай булырга тиеш түгел. Татар теле ул акча китерә торган әйбер дә булырга кирәк, Ну, тиеш әйе, бүгенге әйе. заманда. Менә мин дә ул идеяне алга сөрәм. Шул татар телен, әмма менә икътисадын төрле өлкәләре белән бәйләргә кирәк. Вот Минем музейның андый төп идеяләренең берсе шул инде. Я, дуслар, туганнар һәм почти туганнар, ничегрәк сезгә бу, мин менә репортаж дип атыйм микән, интервью микән, кыскасы, Артур кебек шундый, беренчедән, милли җанлы кеше, икенчедән, шундый бик сирәк тема, әле шулкадәр мавыктыргыч итеп сөйләде, кызык итеп сөйләде, бирелеп сөйләде. Шуңа күрә, әйдәгез, дуслар, менә шушындый татар егетләрен Бәлки кызлар да төрле өлкәләрдә булыр, ләкин бу очракта Артур егет кеше булгач, лайкларыгызны кызганмагыз, дуслар. Монда экскурсиягә килегез, мондый татар яшьләрен күтәрергә, канат куярга кирәк. Әгәр дә күтәрсәгез, башка кешеләрнең дә канатлары үсеп китәчәк. Менә бит миңа Әйчкә канат үстердегез, шуңа күрә әйдәгез хәзер башка кардәшләребезгә дә шундый ук канатлар куйыйк, яме? Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хәзер инде сез Казанның иң бай, иң акчалы ноктасының кайда икәнлеген беләсез. Килегез, рәхим итегез.